Demat! Demat! Setu niverenn bemp. Petra c'hoari ganit? Niverenn miz Meurzh daou vil naontek. Setu. En koulz. Ya, michañs. N'oc'h ket kroget 'vo gant ar c'heleier, goude-se pep hini e c'hoari. Ha war-lerc'h an traoù all a reomp pa c'hoariomp ket. Ya. Setu. Kroget 'vo gant ar c'heleier? Ya, Te 'teus rann kregiñ pe me? me krog 'ta. Me 'meus kalz keleier ar wech-mañ d'hoc'h en matière da gregiñ. Euh, N'on ket deuet da benn da dibab ur un c'hello hepken. Me n'eo ket grevus, michañs. N'oc'h eo da gentañ ma c'hoant evel boaz um kajet e vo komzet diwar-benn un embregerezh eus skarzhañ tud. Implijidi penaos gav wechemañ e good old games n'eo ket un diorroer, n'eo ket un embanner, met ur stal c'hoarioù enlinenn. Ya, a zo bet krouet gant CD Projekt Red, neuze un tamm diorroerien. Ya, me a... euh... Ya, se ar c'hreiz n'eo ket n'eo ket Sleep Project. Skarzhet eo bet daouzek den, n'oc'h ne seblant ket kalz marteze, met se zo memes tra dek dregan eus implijidi Good Games. N'oc'h eo penaos un tamm nec'hus, dreist-holl euh, ba bremañ zo bet keleier an Epic Store, Gall ha gall marteze o deus bet aon pe fin perak o deus pedenn da skarzhañ da zen den. marteze pe just marteze n'eo ket en-dro marteze n'eo ket en-dro. Nac'h se zo domaj peger Good Old Games a zo unan deus ar fin harstal a ginnig c'hoarioù kozh hag ar c'hafe en-dro gant gant ar urzhiataerioù nevez. Ya. Hag ouzhpenn e renier prijo kevatal er bed a-bezh. Ya, ma ez eo deus euh, tennet just avat. Setu, dres. C'est war-zi n'eus n'eo ket mat-tre. Ya, n'eo ket mat-tre en-dro. Hag ivez ur stal, unan eus ar stalioù nemetañ gant Steam o kinnig ar c'hoarioù war o savann peogwir bez zo Humble Store, mais Humble Store a ginnig alc'hwechoù Steam. Ya. Neuze estreget Alfrostin pe c'hoarioù gag benn ar fin, estreget c'hoarioù red jeans UBL trawal, bah n'eus ket kalz tra. Ya, setu n'oc'h ket ket o fal c'hoazh ur wech. N'oc'h goude-se vo daou dra un tamm reñvel, c'hoant da gomz diwar-benn Google Stadia hag Apple Arcade. D'an untek a viz Meurzh eo bet diskuliet gant Google e-pad n'ouzon ket petra un abadenn e vije ur servij c'hoario enlinenn anvet Google Stadia war a seblant aboue an untek e vije bet lâret vije pemzek dolar ar miz ar goumanant ya met se n'eo ket ur c'helo ofisial gant Google un tamm trouzioù zo redek quoi N'oc'h ket pal ar raktres-se hervez Google fin an doare bet kinniget gante a oa ba kinnig d'an dud c'hoari d'ur c'hoario nevez hep kad benn ar fin ul letrin-c'hoari pep hini vio bras pe fin ur pezh urzhiataer galloudus hag all hag all. Benn ar fin e c'hrafe en-dro pep an holl c'hoarioù dre merdeer Krom quoi. Neuze war ur pellgomz, war un dablezenn, war un urzhiataer gant ma vo ar merdeer Krom quoi. Setu neuze un doare dispar un tamm, mais... Ya, komz aboe pell e vez komz eus ar cloud gaming, mais ar peso e ret kaout ur c'hennask internet galloudus. Ya, setu. Setu perak n'eo ket n'eus lakaet amzer da vezañ loc'het, met bez 'oa Enfin, bezañ tu da glask ober se euh, dek bloaz zo, kazi yeah. penn evel-se. Mm. Ha me aze da marc'h morvat, ar mare mat. Yeah. N'ouzon ket, war a seblant, pa o deus diskouezet se, euh, zoken war game RGDT pe evel-se, oa, oa kudennoù internet et tout, enfin, ah, yeah. En même temps, man une put lag neuze goude hervez ar c'hoarioù vit dre odo n'eo ket grevus, mais vit dre wall, euh, a vit tud o chom euh, e lec'hioù kollet. Ya, setu. Bet zo ur bern euh fin en un doare demokratel-tre peogwir euh met en un doare all tamm ebet oc'h iskis fin diblas benn ar fin ar gudenn zo un tammig diblaset euh ma 'teus ket traoù war ar c'han evit paeañ ur ur PC galloudus quoi un urzhiataer galloudus daoust hag-eñ 'vi o vevañ en ul lec'h euh Gant ur c'hennaskema n'ouzon ket. Fin setu. Noël iskizek quoi. Enfin fin. N'ouzon ket hag eo bet soñjet e seurt traoù e gwirionez. Mais n'oc'h ket d'ar skouer o deus lakaet war-raok e-pad an abadenn a oa da skouer tu zo dit sellet eus ur video let's play war YouTube.

E vo ket impliet kement a-dreñv evit sevel binvioù, letrin ur c'hoari hag all hag all, met emzo nerzh forzh penaos evit evit lakaat ar fin evit ar rouedad kwa, evit rafe en-dro. Me zo... Ma bez zo ur bern kudennoù savet gant-se, tu zo komz ivez eus fin evit ket perc'henn ken war ar c'hoarioù. Ah bah ya, bez zo déjà. Bez zo ar gudenn-se, ya gant Steam ivez, un tamm ar gudenn-se. Hag ivez am eus kudenn mirout ar c'hoarioù, se zo ur gudenn a teu da varvel muioc'h-mui ivez. Ya. Ne vo ket tu c'hoari d'ur c'hoari kozh peogwir e vo ar c'hoari vo bet nemet war Stadia, ha Stadia n'eus ket n'eo ken. Ya, setu. Evel, euh, bah, n'ouzon ket da skouer euh, war Netflix bep, bep miz o filmoù euh, vez ket kinniget ken, bah, ar bev c'hoarioù vez ket kinniget ken, se zo sur. Bez' zo traoù all ivez evit an diorroerien ma piv 'vo aotreet da vont war stadia. Daoust hag-eñ diorroerien bihan 'vo aotreet da vont war stadia n'eo ket sur tamm ebet. zoken evit penaos 'vo paeet an dud daoust hag-eñ eo d'an eur, daoust hag-eñ eo paeet ma zo kalz a dud o c'hoari met a-kaver an amzer c'hoariet.

Ar pellgomzerioù nevez hag all hag all. Fin oc'h eus on bet tra zo bet kinniget, me ran ket fout. Euh, meneget zo bet noc'he ur servij anvet Apple Arcade a vije ur c'hoari aouek euh, dre goumanant a c'hafe en-dro war binvioù Apple. Setu, noc'he sañset vo kan c'hoari a vo kavet neblec'h all ebet. Mais... Neblec'h all ebet. Ya.

Degemeret an tra ou quoi peogwir em eus dichañs e Google evit ober ar pep gwashañ keñver roadennoù prevez, keñver doujad d'an implijerien ha tout-se, d'an diorroerien ivez, d'am soñj. Setu me ar pezh 'm eus aon e a veur ma vo diorroet e marteze e vo tud, 'vo aesoc'h Ober mod-se peogwir neuze e vo laosket a-gaoz-te an traoù all, vo ket kinniget ken ar c'hoarioù war Steam pe traoù mod-se, vo ket ken gwerzhet letrinoù-c'hoari pe urzhiataeroù galloudus a-walc'h evit c'hoari. Met se zo un tamm... Enfin, n'omp ket aze tamm ebet evit ar poent. Non, non, non, met ver o... fin ver o vont war an hent-se quoi, n'oc'h en refuzet. Hag euh, bah, oc'h ec'h an c'hoazh da gomz diwar-benn an tu écologel, mais Apple neus lâret, et evit Apple Arcade oc'h eo, e c'hallfe an dud c'hoari e aizka n'oc'h benefin e vije lâret e felldeg gwerzhañ skrammoù mui muioc'h fin argomanant mui n'omp glewet gant Samsung pe n'ouzon ket evit gwerzhañ skrammoù divent ha superkri aizka e ya piv n'eus neuze un tele aizka déjà pevarka gavon ya c'est vrai Penaos war a seblant e-keñver tredan un eur mont en-dro ur skramm super nerzhus a zo kalz gwashoc'h evit ul letrin-c'hoari met spontus quoi. Gant a rae ret kemer ur video banner ha setu quoi. Ya ya, n'oc'h ba benn a fin ya marteze evel hinienn 'to ket emp da brenañ Ul letrin, mais ma, ma em pliez-tredan euh, force Evit aescap eus em euh, nurzater barregawar, memestra neuze vefe kazi gouest da c'hoari gant ar c'hoari war da urziater. Ya, n'ouzon ket si skizé. Fin forcement, ma n'eo ket war da urziater, ma ret re cloud gaming vo urziater, urziater all en tu bennak ar bed. Ba ya, neuze ra bouveche muioc'h. Ya, fin bod, zezo a bep sort goulenno euh, Setu, hag evit achuiñ me vor c'hirie, ma c'hoant evel-just, evel-boaz menegiñ Nintendo gant an Indy. Ya, zo aezus-tre. D'an ugent a vi- a viz Meurzh e zo eo bet skignet an Indy's Spring Showcase. Noc'h eo ba un un doare da ziskouer peseurt c'hoario dizalc'h dizalc'h

war Xbox. Mm. Neuze n'eo ket fall. Xbox zo lâret nevez-zo oa c'hoarioù, enfin e krogen da labourat gant Nintendo, neuze moarvat oa no komz diar benn-se. On dit da soñje Halo, mais marteze ket diouzhtu. Cuphead, Oui. digen, n'eo ket fall. Banjo, oui. Euh, ya, Cuphead, hag uh, n'oc'h e vo tu da c'hoari da daou? Ya, bah, yo.

Hag e voe ret dit dibab mont daved ar c'hi, da sikour ar c'hi pe... Ya, en doa ret tro dre dro... Ya, penn-da-benn, ya, ya. Ya, bah, pe- Ya, ha se ben tout rin-me gav oa, oa souezhus goude, donc ez eo a blij fet din an doare da vont eno, mais, mais dedennus oa, fin ur mennozh mat oa.

a zo ur c'hoari taxi a seblant brav a seblant brav hag eus fin penn-da-benn me war ah ça zo benn-da-benn an doare c'hoari a blijo di noc'h benn a fin vec'h o vleniañ an taxi hag ret eo ober ba e vicher taxi kas an dud hag all hag all benn a fin e barzh ur bed lerve ba Filmet tout an dud, enrollet tout da vezout tout an dud, ya setu, ya, hag ba bez 'oa un istor ouzhpenn a grede klask war-lerc'h hor mignon pe hor mignonez kollet a boe pell zo hag epe an tapet quoi. Un tamm papers please 'barzh un taxi quoi. Ya, ya, met ar stim, n'oc'h ket damsoñj plij 'zo dit.

Er tout domm. Ha gwir eo, enfin, ne vez ket gwelet alies penaos eo anvet an dragon bleizi. Ya, me ya, dres. War ar c'hoarioù-video. Non, tamm ebet. Se oa un tamm ar skipailh o lârat, quoi. Ya. Pugorvio oa bet gwelet ar skipailh o komz peulodenn. Euh, goude-se oa Darkwood, ur euh, survival a, a eu deus a eu oc'h

Ah ya, a zo penn-da-benn Zelda Breath of the Wild Wannabe. Ah ya? Ah ya, gant me gant ul levezon war an enebourien hervez pezh-rez c'hweh. Mais a-hend-all e heñvel-mik eus Zelda iskis oa. Ok. Mais bon, perak fin, Jérôme, non qu'est-ce que vous êtes, vije tu levezonet gant Zelda Bah Breath of the forcément Wild. le- un open world, Yeah. euh, action adventure, enfin tout ce que ouzhpenn Zelda, ra se.

Ma'z eo ur c'hoari dija war urzhiataer hag letrennoù c'hoari a zo gant ar studio Vlambir a zo anavezet evit ober studio gant c'hoarioù gant ar skramm gren kalz. Ah ya, ok. Hag bepred gant Lambir oa Lambir Arcade? Ya, c'est ur c'hoari nevez. Ultra Bugs. Ultra Bugs oa c'hoari nevez. Ya. War-lerc'h oa Swim Sanity. Swim, nous en ket bet tra meus krevet.

Ba penn-da-benn ur c'hoari evit brudañ... Evit bout ar stirad-se, mais seblantout o deus... seblantout a reont memestra lakaat ur striv, enfin un tamm 'vel ar c'hoari Scott Pilgrim aze, oa bet graet... Ya, gwir. Enfin evit brudañ, mais memestra e graet mat. Pe seblant bezañ graet mat. Hag ar c'hoari diwar-mañ, Allez. Cadence of Hyrule. Crypt a donné Crodancer. Cross, Zelda. Zelda. Didi-di!

Ya. Setu Neuze me 'm eus lakaet euh, daou dra. Euh, diwar-benn daou c'hoari neuze euh, derc'hent-derc'h evidomp pa enrollomp. Euh, neuze se oa d'an Aes Varnugen, Ya. a viz Meurzh, e deut emez euh, Risk of Rain daou, hag a zo heuliad Risk of Rain unan, hag a Soazis. oa ur c'hoari euh, 'noa graet kalzik a-berzh memez tra hag a oa c'hoari graet gant studierien hag a oa e daou de hag a oa rock-like ha oa graet mat a-walc'h oa ket enfin oa ur bern sioù benn ar fin oa ket graet mat-tre met oa un ene da c'hoari hag oa oa plijus-tre da c'hoari hag e veze enfin setu hag aze neuze o deus lakaet d'an eil neuze kemer ur bern traoù eus an hini kentañ neuze chom 'ra ur rock-like D'ar meret-mont a live da live hag e pep live e ret klask ar pell-douger en ur lazhañ enebourien war an hent. Met ar wech-mañ eo aet 3D, ar pezh a cheñch kalz kalz a draoù memestra peger rok oa aet daou D. Neuze eo dedennus gwelet tout ar pezh o deus miret, ar pezh o deus leusket a-goste hag ar pezh o deus cheñchet un tammig, setu. Marteze 'zo tro da bomz e-pad pelloc'h ur aberzhoni berenn-a-zeu. Setu neuze er memes devezh ivez eo bet skiet un trailer eus Borderlands 3 gant Gearbox Software. Neuze beure rappel n'eus ket ermaeziet Borderlands. An hini diwezhañ a oa Borderlands The Pre-Sequel a oa diazezet war Borderlands daou. Met setu neuze an dud a oa o c'hortoz, an dud sot gant Borderlands a oa o c'hortoz kalz ar c'hoari-mañ, dreist-holl c'hoarioù Gearbox Software nevez-zo, bon, n'eus ket graet berzh, ar petra zo anvet, bez' a oa, bet oa ar Wannabe Overwatch oa deuet e-maez, ar mezmere hag Overwatch a noa graet, noa bet gwerzhet fall spontus. Battle un dra bennak. Divezet o deus mirout penn-da-benn spered ar c'hoari. N'int ket bet forzh pelec'h. N'eus ket graet er Battle Royale. N'eus ket graet er c'hoari dre internet hepken. Miret o deus ar stil cell shading, ar fent hag ar c'hontajoù armoù a c'haller implij eus bet zoken ur fuzul gant div c'harr ha tout. Setu. Ya ba evit klozañ ar c'heleier gant me'm eus tem e c'haller ivez lâret deut e-maez diwar an rann Telltales the Walking Dead the final season. Setu oc'h achu gant istorioù Clémentine. Setu pep hini e c'hoari. Neuze me 'm eus c'hoariet da galzig a c'hoarioù met mont a van da gomz dreist-holl diwar-benn Slime Rancher. Peganin 'm eus roet ar muiañ da'm soñj abaoe ar wech diwezhañ ? Slime Rancher a zo ur c'hoari a zo bet diorroet gant Monomi Park, ermaeziet d'ar c'hentañ a viz Eost daou vil seitek, met kenelc'het eo bet da vezañ hizivet alies memestra. An hizivadenn diwezhañ a zo bet Graet e miz C'hwevrer da skouer, neuze bewech e vo ouzhpennet traoù nevez. Neuze ur c'hoari merañ un atant ivez, un tamm evel Stardew Valley pe Harvest Moon, met ar pezh zo n'eo ket evit gounit legumaj pe sevel yer, met slimes, neuze ur slime zo 'vel un tamm 'vel ar Final Fantasy, krouadurioù bihan moutik, un tamm doare konfitur, enfin jelly. met gant daoulagad hag ur beg. Dragon Quest oa ar slime Ya. Marteze, ya. Neuze meur a zoare slime a zo, ha pep hini gant perchoù disheñvel. Bezañ an hini diazez a zo ur slime rose, ha ne ra netra ispisial euh, estreget euh, dibiraos pep tra, euh, setu. Ha bezo doareoù slime all, bezo ar slime roc'h, a c'hall ober poan d'ar c'hoarier hag a zeblegum hepken, Bez' ur sleim-kazh hag a lamm un tamm pep lec'h hag a zedier. Ar sleim-fosfor ne blij ket dezho an heol ha debir a frouezh hag beus ur bern-bern sleimoù all a gouspenn vezont a-feur gant an izzivadennoù. Pa vez roet boued d'ur sleim neuze boued a blij dezhañ e grou ur plort. Neuze an dud war internet a lâr e kerc'hadennoù sleim benn ar fin pe vioù sleim ma fell deoc'h. A-zerc'h a lec'h gwerzhañ neuze evel-se 'vez gounezet arc'hant. Neuze ez a ar servij goude da vrasañ un atant, sevel kleuzoù nevez evit ar slime ha tout-se. Ha setu. Hag un draig ouzhpenn eo ma vez debet gant ur slime ur ploc'h eus un doare disheñvel, eus ur slime disheñvel, e teu da vezañ ur slime largo, da lâret eo ur slime bras gant perchoù an daou slime. ober se nemet ur wech ma 'z eo un trede plac'h e teu da vezañ ur boud enfin e teu da vezañ ur slime kontronet hag a zeb ar slimeoù all neuze ret lac'hagnañ diouzhtu setu neuze gant se e c'haller kaout slimeoù liesseurt 'barzh an atant peogwir e vez gwerzhet Keroc'h ar plort ral, Benefin. Ha setu neuze goude-se ur stlañk-lastell, c'hoarioù a-seurt-se evel doare Stardew Valley, neuze ret eo desevel e slaen evit gouzout arc'hant, an arc'hant a c'hounezez a servij da da zistankañ lodennoù all pe da grouiñ, da gounit muioc'h a arc'hant, Benefin. Ha setu neuze bewech zo traoù nevez d'ober, klozioù da sevel, ret eo reiñ boued d'ar slime, ret eo ivez mont da bourmen un tamm evit dizoloiñ douaroù slimoù nevez pe kavout lec'hioù nevez war ar gartenn. Plijus eo ar c'hoari hag evel tout ar c'hoarioù-mañ-se benn ar fin, e diaes paouez peogwir 'peus bepred dek mil tra d'ober hag Gwir-tre er c'hoari-mañ peger bewezhout ez ea n'eus ket ra d'ober a-boan 'peus echuet da reiñ peadra da zebriñ d'ar slime ret reiñ da zebriñ d'ar re 'peus kroget an droiad ha tout fa bewech 'peus ur bern traoù d'ober. Neuze e chom memestra plijus da c'hoari hag diaes paouez ha setu. Plijout 'ra dit? Ya ya c'hoari plijus eo. D'am soñj 'm eus ket ker-tre hag ma varzhiater ha letrinoù-c'hoari ma ket war Switch peogwir eo bet graet gant Unity hag neuze diaes a-walc'h bezañ ur bern efejoù enfin ar slime a 'n em kenstock ha tout neuze eo diaes ober se war Switch hep na vez na grogfe tan er Switch d'am soñj. Setu. Ok. Me zo vont da gomz diwar-benn Catherine. N'oc'h ket euh nevesañ ez eus bet embannet ur stumm anvet Catherine Classic deus ar c'hoari a-benn miz Gwengolo e vo Catherine Fullbody ne vo tont er-maez. Setu 'blam da se 'm eus soñjet eh me a c'hoari-mañ zo ganti hag ma chomas c'hoariet marteze 'vije poent diouer. Setu. Catherine a zo ur puzzle game un tamm iskis a zo bet noc'het diorroet gant hag embannet. fin embannet e Benjamin, gant Atlus. Noc'h eo Atlus a zo un diorroer japanat a zo brudet evit dreist-holl Persona, ar rummad c'hoario Persona, noc'h eo ivez Shin Megami Tensei a-raok Persona, hag Trauma Center e Trian Odyssey, setu. Traoù a bep seurt kwa beñvin, c'hoarioù a bep seurt. N'hor c'hreoc'he, Catherine, a zo ur puzzle game. me 'm eus c'hoariet war PS3, met ar c'hoarioù oa bet ivez war Xbox tri c'hant tri-ugent hag aboue emañ war ivez war Steam, enfin war PC, setu. E Europa eo bet dasparzhet gant Deep Silver aboue daou vil daouzek. E daou vil unnek oa deuet da emeze e Norzh Amerika hag e Bro Japan. Setu, n'oc'h eur puzzle game e Catherine, met ul lodenn istor a-bouez tre a zo. N'oc'h ar c'hoarier hag ar c'hoarierez ar, ar c'hoari Pers Vincent a zo uh, ba ur Pokéball. N'oc'h e vignonez Catherine, skrivet gant al lizherenn-kañ, a fellfe dezhi dimiñ gantañ, met eñ n'eus ket c'hoant, n'omzan ket prest, hag he memes mare e c'hoarve traoù iskis, paotred bennafin difeal kwa d'o gwreg groge ha tout, a varv en o c'housk. E-pad an noz kwa deus beurevin adkavet marv ha tout zo tout a c'hoarvez nemet gant paotred hag setu neuze tout ar gêr a zo komz diwar-benn-se ar c'heleier. Vincent a grog d'ober gwall huñvreoù bep noz. Redit dezhañ pignat e stajo un doare kastell a seblant difin. Neuze se ar pantaj ho peus ar gwall huñvre. O! A-buan e verzh e tivun 'benn ar fin gant ur plac'h all estreget Katrin K. En e wele az anvet Katrin gant ur C. Ba oar ket petra ober ha bremañ e ret deomp merañ ivez kontañ gaouier da Katrin hag all hag all. Ah! setu se un tamm an istor. Ar prantaj ho puzzle a zo start-tre met efedus, gant un doare die a retry penaos a-bouez hag a ro c'hoant dont a-benn kenderc'hel. Tremen 'ra buan-tre an amzer hep na vije merzet meur a wech 'm eus kroget da c'hoari hag ah mais un eur zo tremenet dija hag emañ ket tamm ebet bet da santimant bezañ bet o c'hoari pad ken pell oc'h e gwir eo. Ha lodenn-se a zo a zo gwed-mat. a feur ma ya war-raok ar c'hoari e vo pecho bennafi ouzhpenn. bloc'hoù peurbennafi ne ra en-dro 'm eus ket displeget met mont 'ra en-dro gant bloc'hoù mein da ziblas evit krouiñ un hent kwa evit gellout pignat. bennafi tamm-ha-tamm 'vo bloc'hoù skorn oc'h e vo ret diwall peura war ar re-mañ 'c'haller ruzañ. Be akoai koai ha mervel. Bez 'zo rev a-lak an traoù tro-dro da vezañ bresk n'oc'h ema pigner ur wech war-benn e distruj ar bloc'h war-lerc'h. Rev all a zo gant pizioù a c'hall ar c'hanoù diouzhtu hag a fin a bep seurt kwa, pecho. N'oc'h ae ret dont a-benn da verañ tout an trep-se. Ha bep tri pe bevar live Vez ouzhpenn da se un doare enebour enebour fin quoi dre vras evit a live diwañ deus an noz wezh ha setu gant n'oc'h evel un enebour fin klasel barzh ur c'hoari-video gant tagadennoù resis a ra o deus un efed bennak n'oc'h ket ret kompren pelec'h a da da gañ pegoulz evit evit Pasquale ha mervel. Setu tri live diaester a zo evit ar prantaj ho puzzle, me 'm eus c'hoariet gant al live etre, setu hag a oa diaes a-walc'h dija evit evit lodennoù zo. Pe 'barzh pep live zo ivez penaos treout ar c'han, mon 'vit mont un doare moneiz da dapout evit prenañ Goude e c'haller prenañ traoù evit sikour da vont da grouiñ ur bloc'h ouzhpenn pe da gad ur chañs ouzhpenn da glask en-dro a live hag all hag all. Setu ur e fin an nozvezh ivez un doare priz arc'hant aour arc'hant pe arem Evit an nozvezh oc'h er penn-kentañ deuet na ven da get arc'hant bepred hag erfinoù kentoc'h ar re-mañ met setu n'eo ket grevus. Ma fall oa ket oa dont a-benn an dra oa ket dre ret ober ur super skor. N'oc'h c'hoari gant kalz prantajoù film, film Bewad e Katrin. Rakwelet vez Vincent gant e vignoned en davarn, gant e vignonez Catherine, gant e benn ivez, hag all hag all. Ha bez 'oe ivez prantajo en davarn lec'h ma c'harr bep noz gant e vignoned, a-raok ar gwallhuñvreoù, lec'h ma c'haller komz gant ar valienn an davarn, kaset SMS-o, Ar Galagal, ben e fin prantajo un tamm zivouloc'h setu 'vit just 'vit komz toutennoc'h ar prantajo-se zo zo fentus hag ivez be be zo ivez un un doare mekan fin un doare boban arcade evit c'hoari da D'ar pantajoù puzzle pe d'un droc'heñvel deus ar pantajoù gwallhunvre n'eo ket tamm ebet ma 'meus bet memes doare da ginnig met ar memes doare da vont en-dro kwa. Setu oc'h evese c'haller dizoloiñ un tamm mignoned Vincent ha kudennoù ar c'hoari. Etre etre al liveoù puzzle ivez vez goulennet traoù digant Vincent pe d'ar c'hoarier c'hoarierez. Diwar-benn ar c'houplad, an eureud hag a lagad temoù a c'hoari kwa. N'hoc'h eus respoñsoù mat pe drouk a zo war ur seurt skeul hag levezoned penaos eus se ar respoñsoù a vez roet ha levezonoù fin a c'hoari. Setu, n'oc'h ket bah merzet 'vez buan a-walc'h e levezonet-tre ar c'hoari gant arouezioù kristen ar gwallhuñvreoù zo 'barzh un iliz a dremen barzh un iliz, bez' zo deñved, kollet hag all hag all, n'oc'h ket? Bez' zo tout un doare arouez un tamm ponner, setu. N'hoc'h ene ket ur c'hoari fall peogwir eo mat-tre ar prantaj ho puzzle met ur c'hoari hegasus-tre eo peogwir an doare-mañ kont an istor hag an doare da verañ an tudennoù kwa peogwir ba ya benn ar fin pezh a gont Catherine a zo ba kliche spontus ar baotred a fell dezhañ chom dieub Hag ar merc'hed a zo ouzh ar c'hened gant bac'hañ bac'hane 'barzh un eureud kwa. A zo zo, enfin kontaran-se un doare kentañ derez pe ran goap eus ar framm-se. Da da'm soñj un tamm just a-walc'h pep hini a c'hall kaout e sell ha ne vez ket barnet ma teus ur sell all me me gav e ken-tañ kavfint 'vez ket santet a-walc'h ma n'eo ket kentañ derez kwa. Da skouer puñs an riog eo met se 'vije tu da zont tout. An enebour fin bras a c'hell bezañ ba div vronn pe ur poupitz o ouelañ pe fin-tre pe ur plac'h newe o o huchal, enfin n'eo ket soutil tamm ebet quoi. Setu, oc'h eo ba n'eus ket plijet din tamm ebet ar sell-se, m'eus bet poan gant an istor peogwir Vincent ba pe a achu an trev gant fin ah! Teus c'hoant ij anezhañ evit lâret ba achu an trev gant Catherine ma teus ket c'hoant kenderc'hel ha mat pell zo kwa n'eus ket dimp da vezañ an fin n'ouzon ket super torr-penn oa. Setu, evit al lodenn-se, ya, pezh diskouez deus ar ger-sell neus war ar gevredigezh a vog dija, fin a vog trev a zo, hag avañ a zo fall dija quoi. Hag bet gwelet kant gwech, fin n'eo ket tamm ebet. Goude, evit ur c'hoari video oa bet brudet Catherine evel ur c'hoari a gomze diwar-benn sujedoù tud gour. Ya, setu. Ya. Un dra pegeras, ez eo komzet eus an kereoù met traoù un tamm ya. Bah ya. Ya setu, enfin. Ya. Hag n'eo ket en un doare, enfin eus ar pezh mil a ran ar pezh 'meus klevet. Ya. Oa ket en un doare krennard met un doare dengour. Ya gwir eo. Se zo gwir. Hag vez ket gwelet alies. Ya. c'hoarioù video, skeudennoù, bah just a-walc'h bugale, eured ha tout, n'eo ket sujedoù vez gwelet alies, marteze n'eo ket bet komzet d'an doare-mañ diàr-benn-se, met d'an nebeutañ marteze vraiment e koz an tamm, mais un dra kentañ quoi. Ya, ya, gwir eo. Marteze ez eo. Mais dres ya d'an eur sell skoemp un tamm, oulala, Bet omp war traoù sujedoù n'int ket bet gwelet dija a-benn ar fin e vog e vog menozioù a zo a zo dija quoi. Marteze nevez evit ar c'hoarioù video met e forzh peseurt media e vefe gwelet evel un dra bennak kozh-noe e-keñver ar sell o deus non? Ba bez eus se hag ouzhpenn fin ar pezh a zo nec'rus un tamm a zo Ba Vincent a lâr meur a wech ah 'm eus ket c'hoant e cheñchfe an traoù perak n'hall ket an traoù chom eve hag fin Vincent a zo dres un den ha na fell ket dezhañ dont da vezañ un den gour quoi. N'eus ket c'hoant ober war-dro. N'oc'h a pezh gavañ iskis e eus an ti-mañ eo c'hoari video evit an dud evel Vincent quoi. Evit lâret dezhe ba kendalc'h da c'hoari da Catherine. Ha pas kemer perzh barzh da buhez. Ar moral n'eo ket genre ret eo kaout kirigezhioù ha paouez da vezañ ur man-child. Bah marteze, marteze, mais me 'm eus ket me 'm eus bet ur film que... resis, n'eo ket an true ending, n'on ket deut a-benn, mais ur film a zo gwelet 'vel mad, dija, deus an tu mad, quoi. Met oan ket evit kompren peogwir euh, fin 'm eus ket c'hoant lâret petra eo ar film 'm eus bet me met fin an dud all tro-dro da Vincent na gomprenan ket dichein bedan Ya. fin Corky d'ur mare-so da Vincent zo nul n'oc'h ez an dud donc fait mont kuit deus e vuhez ha mat pell zo fin ne- n'oc'h e- ya ben, ka- me gav e vag euh, ar sort euh, vide vide unan bennak ha ni che poan dija o Evit ar paotr en dije poan dija o kompren ur merc'hed pe n'ouzon ket petra e vag penn-da-benn ah ma ar merc'hed zo vont da implij anout da get plijadur n'int nemedoc'h evit rendiñ anout da get bugale patal deus ket c'hoant setu c'hwek pezh 'meus kavet degasus e Vincent a seblant kompren talvoudegezh e darempred gant Catherine ka Hepken ur wech ma eo aet kuit kwa. Hag bah ya, met marteze e oa ret diloñjadenn se a-raok fin Bah goude e dedennus komañs ar sujet douze, met marteze n'eo ket bet meret un doare mat. Ya, fin da nebeutañ Python. Ya, bah da m'soñj, enfin zo... traoù d'ober gant se, enfin, tu yeah, mais yeah, de, yeah, bezañ dedennus. Yeah. Puis gant tout an date-ci ma tout vez alies merelse un doare yeah, spontus an darn prejou euh, etre potre da merc'hed yeah, qui ne peut yeah. euh, couple à joue. Mm, yeah. Noc'h e ba euh, Catherine eus plije ni vid an tu puzzle, mais pas kement-se vid an istor. yeah. Setu, hag euh, un diavez deus ar, ar mod istor zo ivez euh, tu da c'hoari da zaou, Evit ar prantaj ho peus holl n'hoc'h eus un tu a-gevret koop hag un tu ivez ya evit gwelet pini evit kevedenn hag evezherez evit ese gwelet piv a c'hallo pignat ar liamm n'hoc'h eus c'hall bezañ fentus. Setu n'hoc'h eo ur c'hoari kozh met Re n'ouzon ket ma venegañ ben bez 'zo dija tud o troukomz diwar-benn ar stumm full-body oc'h aet deuio e-maez e miz Gwengolo. Petra eo ar stumm full-body? Ba bez 'zo un dudenn ouzhpenn. Bez 'zo ur plac'h ouzhpenn e... Un istor a chañch pe? Ba an istor a chañcho dre ret un tamm peogwir bez 'zo ul love interest ouzhpenn quoi dija oa diaes oc'h eo votaer. N'oc'h aet bez 'zo Pe diskuliet traoù zo dija war a seblant un tamm fin enep tud treuzjener penn-da-benn kwa ya. Kenderc'hel ra da vogañ c'hoazh menozioù a zo iskis kwa ya ya. Komzomp diwar-benn traoù all bremañ. Ya traoù n'int ket c'hoarioù video. Ya! Me zo vont da goñ peger peus komzet kalz aze. Ya, digarez. Neuze, neuze me 'm eus sellet ouzh euh, Tristirat, ouzh bloavezh kentañ Tristirat disheñvel. neuze an hini kentañ a oa euh, She-Ra. Neuze She-Ra a zo euh, benn ar fin e Tristirat Netflix, neuze neuze m'eo ket aet lavar bewech. Neuze She-Ra a zo euh, ur stirat euh, Bewad. bewad, trugarez, c'est moi c'hoant lavar. Neuze awenet gant ar stirad She-Ra kozh a oa ur spin-off eus Master of the Universe, neuze He-Man pe Musclor e galleg. Met neuze gant ur sell memestra kalz muioc'h arnevez peogwir ba Musclor zo un tamm doare mod-kozh gant... Enfin setu zoken keñver bevad, keñver istorioù n'eo ket gwall dedennus bremañ, enfin kosenn eus kalz. A-keñver ba ar sell ouzh ar merc'hed, enfin n'ouzon ket ma oa dispar. Neuze aze un tamm ur stirad ba evit da'm soñj ya setu buket evit ar merc'hed yaouank. Me a c'hall bezañ plijus evit an dud brasoc'h un tamm vel ma vez ar mare-mañ gant Steven Universe, gant gant Legend of Korra, gant traoù seurt-se. Neuze me 'm eus kavet kefal hag un tamm fin un tamm spered Tumblr gant ar stirad. Da enfin n'ouzon ket penaos displegañ se muioc'h. Mais setu. Mais ket un doare n'en ket se un doare fall un doare enfin un doare social justice warrior ha tout mais setu 'vo bet 'vo fasantet 'vo un tamm memestra ar spered Mosse. que la bande. Un spirit Tumblr, raclé bien spirit. Steadfall, mais assez juste Rockstardé. Mais c'est une mais la quête de Veza Guassa. En ail oa Kingdom neuze ur stirat korean neuze ur stirat zombie e Korea ar gren amzer neuze dic'hortoz gwelet zombiet e Korea ha zombiet e ar gren amzer dreist-holl

dreist-holl ar bugel a c'hoari Five, n'eus ket bet oa oa dispar hag an hini a c'hoari Klaus ivez. An istor a zo penaos pemp bugel gant galloudoù ispisial, enfin doare gourarozed, a o deus klasket gant un tad spontus, mui pe vui, hag a rankont bezañ asambles ha n'en em glevont ket tamm ebet neuze. Setu ar sinopsis da gentañ a ra un tamm evel un doare X-Men pe Avengers iskis met benn ar fin eo kalz tostoc'h eus Watchmen ma zo da geñveriañ gant un dragour arrozet. Setu. Ok. Peogwir eo gant ur stil kalz muioc'h, ba 'm eus ket c'hoant de lavar sirius, met gwir avel, marteze. e-keñver an darempredoù etre an dud. Mat-tre. Ba me zo vont da gomz diwar-benn ur film zombied. met ne dremen ket e Korea. N'oc'h La nuit a dévoré le monde a zo ur film spont met gant film ur film zombi gall sevenet gant Dominique Rocher et Deauville Triwar. War a seblant me 'z ouien ket pa 'm eus eus ar film eo tennet fin eo diwar ul lef bet skrivet gant Pit hag ar Menn e daou vil daouzek a zo war a seblant un anv all evit Martin Page me 'ouien ket piv eo. Pas skrivagner. Non, simpl-tre ar film n'oc'h heuliet 'vez ur paotr anvet Sam. a zo da'm soñj ur svedad ha ya da ranndi e vignonez bet da gerc'het traoù n'eus laosket goude e vije vije bet roet ez ac'h dezhañ ganti hag ur gwel zo en e ranndi oc'h ur bern tud zo deuet ket a-benn da gomz ganti da c'houzout pelec'h emañ e drev da gemer ha tout oc'h un tamm egaset Hag d'ur mare-so ar plac'h a lâra ah ba kae 'barzh ar burev an da-drev zo du-hont oc'h en em ra. menel ra kousket, kousket en ur er PC ha pa divun e n'eus den n'eus den 'bet ken dreist-holl bez' zo gwad pep lec'h met spontus kwa. Enfin que nec'het eo merzout ra bihan-tre e deut an dud all da vezañ bilhet. Tout an dud all? Tout an dud all marteze n'oc'h ket bac'het ben ben e fin eo bac'het er savadur peogwir barzh ar straed ur bern zombied pep lec'h ha ba rankout n'oc'h ket sa ma rank ba dreist bevañ n'oc'h ket ba mont da glask gwelet hag-eñ zo boued barzh ranndi ar plac'h penaos klask rannañ ar boued-se evit pas debriñ tout diouzhtu

Met hag ar zombiad 'vin ket gwelet kalz 'benn ar fin. Ar film diwar-benn ben bezañ digenvez eh benn ar fin kentoc'h hag ivez ba ar follente pe pa zoken da bara servij chom bev kwa peogwir n'eus den all ebet. Oc'h goude ar mare pa n'eus ket boued ken ha tout, enfin da tout an traoù-se a vez antet Sam o o pa vo prederiañ diwar-benn tout se quoi. N'oc'h prantaj o brav-tre a zo er film da skouer pa vez pa emañ Sam o selaou deus enrolladennoù n'eus gwad paour ha bugel. C'hwi bah setu soñjet en e familh hag hag all n'hall ket kat ket ober ket hag int bet c'hoazh hag eñ just Pariz a zo taget hag eñ ne ouier ouier ket setu da skouer. N'oc'h ket ur film simpl gant nebeut-tre a lec'hioù disheñvel peogwir tremenera pep tra barzh ur savadur. Pedost, un nebeud-tre a aktourien, n'eus nemet tri a zo skrivnotennet war ar skritell hag ar c'hendell an dud all zo zombiet quoi, n'oc'h n'int ket meneget. Da kavet 'm eus ben e fin ar fed 'vije simpl-tre gant nebeud a dud ha nebeud a lec'hioù se nerzh ar film quoi, ben e fin eo diwar-benn Sam, penaos chom ebev hag penaos e ra en-dro e spered Gant ar fed bezañ eeun hag setu, ur c'heur zo e zodenn a-feson, roll eo gwelet filmoù zombied gall hag ar c'hemm eus kavet oa deut brav quoi. Setu pa n'em eus a vont da achuiñ bremañ. Ya, kenavo, ken benn ur miz. Ya, ma ar pezh a me mije bet c'hoant lârat en-dro oa c'halle an dud kemer perzh ma o doa c'hoant. Ah ya, just. setu, kasit kelo, ur chomlec'h postel, un Twitter, tout-se. N'oc'h ket setu kasit kelaou hag kenavo. Kenavo.